Stefurê ji bo we tevane. Pêşeroj û paşeroj. Ev her du têgeh Yê ku bû pirsgirêkeke alûz, ta niha rewşenbîr û nivîskarên mêyên Kurd û dezgehên mêyên rojnamegerî negihana têgeheka standard, yanî wê kengî pêşerojê yan paşerojê bi kar bînin. Demê ku dezgehên Rojnamegerî diketine aloziya alîkarî ji rewşenbîran dixwestin. Lê rewşenbîr li vê derê bûne du tîm. Tîmna digot pêşeroj em ji mûsteqbel re dibêjin yanî ji rojên dahatû û tîmekî dîtir gotin pêşeroj em ji rojên rabirdû re em bi kar tînin. Demê ku nivîskar û rewşenbîr ra serî arîşeyekê tên û ser têgehekê lev nekin, Lê wêjeya Kurdî vedigerin, ji ber ku ew çavkaniya herî resene û jêdera ziman e. Lê her kesekî xwedî nêrînekê pal dida li ser gotinê pêşiyan. Yê ku digotin musteqbel, em jê re bijin pêşeroj, ewa pal dida li ser mînakna ji wêjeya û gotinê pêşiyan. Yê ku digotin ji musteqbel re, em bêjin Paşa roj ewa jî mînak in danîn gotinên pêşiyan ku paşa roj hatiye bikaranîn û hinek rewşenbîran gotin wilo jî hatiye gotin wilo jî hatiye gotin kêrtê em her dika bikarbînin. Girên pirsekê dikin. Gelo di têgihên dijwar de bi girtî di eynî wext de em bi kar bînin? Yan ne xwe pirseke dî em ji xwe bikin. Pêşiyên me ev her du têgih di jiyana xwe ya rojane de bi zehfî bi kar neanîne yan bi kar anîne lê zelal nekirine. Xwişk û birayên xweştirîn. Ez dibîjim pêşiyan ev têgeh bi kar anîne û li ba wa zelal bû. Di destpêkê de em ê êne pênasa demê, felsefe çawa demê şîrove dike. Ravakirina felsefê ji demê re çi ye? Felsefe dibêje dem weke çemekî bi herk e. Ew her kîn jî ber û bi mirovî tê û her nuqteyeka vî çemî û dibûrê hew divegere. Ravekirina felsefê ji demê re ev e. Dem jî hahîneke xwezayî ye. Lê pêşeroj û paşeroj ew jî afirandina mirovî ye. Yanî mirov pêşeroj û paşerojê çêdike. Kengî dem dibê pêşeroj û paşeroj. Dibêjin dem ji pêşerojê dibê paşeroj bi têgihiştina mirovî jê re. Yanî demê ku mirov ji demê re têdigihê hingî ew bû paşeroj. Ev di wê wateyê ku mirov bi xwe weka alavekê ye. Ev alavê hanê demê ji pêşerojê tê xê paşeroj. Ev demê ku em li demê binerin û tişta li pêşa mirovî û li paşiya mirovî bi giştî. Lê Û dema em dabaşa demê weke yekîniyeke serbixwe bikin, em ê mînakekê bêhnin. Demê ku em bêjin pêşiya ji paşiya re gotiye. Li vê derê çend nifş hene. Ne şek mezin e, yek jî biçûktir e, yek jî biçûktir e, yek jî biçûktir e. Çar nifş li vê derê hene. Nifşê ku pêşî hatî yê ku di destpêkê de hatî em ji wan re dibêjin yê pêşî û yê ku li dawî hatî em ji wan re dibêjin yê paşî yanî yê ku li pişt wa hatine. Hinek li pêşî hatine û hinek li pişt wa hatine. Ji bo wê yekê di vê yekîniyê de ev nifşê ku em da baş a wa dikin, yê destpêkê hatî ew pêşîn e û yê li pişt wa hatî ew paşîn e. Ji bo yekê em dibêjin pêşiya ji paşiya re gotiye. Lê ev yekîniye tevahî di paşerojê de ye. Eynî wext demê ku em bêne da baş a yekîniyekê di pêşerojê de bikin. Heftiya bê navber e. Ji wê heftiyê her sê rojê pêşî ez ê wanan li gund biqedînim. Lê her çar rojê dawî ez ê li bajêr biqedînim. Heftî heft roj e. Ew her sê rojê destpêkê ew yê pêşîn e. Û ew her çar rojê dawiyê ew yê paş in, rojê pêşî û rojê paşî. Lê heftî bi tevahî yekîniyeke demkî ye. Mînakeke dîtir demê ez dabaşa danê xwarinê dikim. Ez dibêjim taştê û firevîn û şîv. Taştê li destpêkê tê. Dûvre firevîn tê, dûvre şîv tê. Cana pişt şîvê em xwarinekê dixwin, em dibêjine wê paş şîv. Ya li pişt şîvê tê ew paş şîve. Tê vê wateyê kengî em ê bêjin pêşeroj, ew ji rojên ku li pêşiya me tên. Ew rojên ku bên ew navê wa pêşeroj e. Jê re dibêjin musteqbel û bi îngilîzî future. û paşeroj ew madiya yan îngilîzî past. Ev nêrîna min bû, ez jî bi hêvî me. Demê hûn li vîdyoyan temaşe bikin, nêrînên xwe ji me re bişînin. Silav Xwedê ji bo we tebe. Xatirê wan.